Бүгенге күрешүебездә Рамазанга ничек әзерләнергә, ничек ул мөбарәк айны каршылап алырга сөйләп үтәсе килгән иде. Аллаһ Субхана вә Тәгалә унике ай безгә бирде, шушы унике айдан берсе ул Рамазан ае. Бу фазыйләтле һәм мөбарәк бер айдыр. Шуңа күрә аңа безнен әзерлегебез дә башка булырга тиеш. Шуңа күрә беренчедән без Тәүбә итәргә тиешбез. Чөнки тәүбә дигән нәрсә Пигамбәребез Мухаммәд салләллаһу галәйһи ва сәлләм өйрәтте, һәр вакытта, даими хәлдә Аллаһ Тәгаләгә истигъфар кылу һәм бигрәк тә инде шушы зур, мөбарәк Рамазан аенын алдында безнен җаныбыз, калебләребез шунга әзер булырга тиешбез.

Я Раббым Аллаһ, шушы мөбарәк айны каршы алсак иде. Сыйхәтләр, тәнләребезгә шифалар биреп, мөмкинчелекләр бирсәң. Һәм Рамазан ае үткәч, тагын дога кылалар иде ярты ел, Я Раббым Аллаһ, безнең тоткан уразаларыбызны кабул кылсаң иде. Аллаһ Тәгалә әйтә, Вә иза сәәләкә ибади анни фә инни кариб, әгәр дә минем бәндәм дога кыла, мин аңа якынмын. Шуңа күрә шушы зур эш алдындан, әлбәттә, Раббыбызга чын ихлас күңелдән дога кылырга тиешбез. Өченче нәрсә, ул шатлык белән, куанып ул айны каршы алырга әзерлек кирәк.

Бирелми, алар багланып куела. Шул айда җәннәт капкалары ачыла һәм җәһәннәм капкалары ябыла. Шушы айда Кадер кичәсе бар, ул бик мүбәрәк ай, кич, төн. Шушы төнне безнен догаларыбыз кабул була, гыйбадәтләребезнен саны да арта, әҗерләре. Шулай ук шушы айны көткәндә без, әлбәттә, Гыйлемебезне арттырырга тиешбез. Ягъни, ничек ул айда үзебезне тотарга, нинди гыйбадәт кылырга, гыйбадәтләрнең нинди фазыйләтләре бар, шул ук Рамазан аенда тәравих намазлары укыла, безнең гыйлемебез булырга тиеш, уразаны нәрсә боза, уразада телебезне ничек, әхлакларыбызны ничек матур, күркәм хәлгә салырга һәм башка. Шулай ук галимнәр әйтә, шушы мөбарәк айга хәтле зур һәм авыр эшләребезне бетереп куйсак иде. Ягъни, күбрәк Рамазан аенда без гыйбадәткә вакытыбызны сарыф итсәк, ул безнен өчен яхшырак һәм тәннәребезгә дә җиңеллек булыр. Шулай ук шушы айда без Коръән Кәримне күбрәк укысак иде, чөнки Коръән Кәрим ул безнен өчен индерелгән изге китап, Ул безгә һидаять юлын күрсәтә, безне ахирәткә ничек үзебезне әзерләргә аңлата торган мәгънәле китап. Шулай ук Шәгъбан ае, хәзер без Шәгъбан аенда, бу Рамазаннын алдында булган ай, шушы Шәгъбан аенда без уразалар тотсак, Пигамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлам бөтен айларнын Рамазаннан башка шушы айда күбрәк ураза тотучылардан булды һәм безнен тәнләребезгә дә ул бер үзенә бер тренировка кебек булыр иде. Шулай ук өйдәгеләргә дә, туганларыбызга, дусларыбызга шушы ай хакында сөйләп, аларга да менә шушы гыйлемләр биреп, алар безнен белән бергә кушылып Рамазан айнда ураза тотырга теләктә булып, ниятләп куйсалар, яхшы була. Мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан аена әзер булыйк, курыкмыйк, җәйге көннәрнен озынлыгындан, эсселендән курыкмыйк, Аллаһ Субхана вә Тәгалә көн озынлыгын белә, чөнки Ул бирүче ул көннен озынлыгын, һәм безнен тәнләребезнен дә мөмкинчелекләрен белә, безгә сабыр итеп, матур иттереп Рамазан аен каршылап, тотып чыгарга Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Әссәләмү алейкүм вә рәхмәт.